Биһиги тыһыынча тоҕус сүүс алта уон алта сыллаахха Бөтүрүөп куняһыгар ол аата саамай от ыйын уон икки күнүгэр аан бастаан туха Чараҥҥа сыбаайбалааппыт. Уон биир Уус Алдаҥҥа Уус Алдан улууһугар Чараҥҥа сыбаайбалааппыт. Алта уон алта сыллаахха. Ол онно иннинэ күҥҥэ баран регистрацияланан кэлбиппит. Сельсовет председателигэр тиэммит уонна хасыңы күнүгэр болланны сыбайба оңорбуттара да иван афанасьевич даҕаны мен даҕаны иван афанасьевич аҕата афанасий павлович мен аҕам булларна дмитрий иванович иккен сулумах элбэх оҕону ииппит агалар болаллар биһи маамаларбыт иккэммит киэне эрдэ баҕайы олохтон тураабыттара инньэнэн боллаҕына ол агаларбыт иитэн көрөн биһиэхэ ийэ даҕаны аҕа доруолугар агаларбыт буолбуттара. Ол да буоллар кинилэр хин биир биһэхаҕа ыал буоларбытын тэрийэннэр хабайба оҥорбуттара. Инньэнэн ан бастаан хабайбалыырбытыр аймақ біле табаарыс дьоннорбутун бартын мунньан хабайба оҥорбуттара уонна хабайбаҕа бастаан туран манны кэтээччилэр кес тылы этэллэр булла ди өчөй баадык алаха диэтэ тэринээрин аал уоттотунаарын унаар буруоҕутунаардын ыраахха диэри тиэргэн муҥунан хоноҕор муостааҕы кыбыа туха туох дэнэри хаһааҕа сыппай сиэллээҕи ийтээрин үчүгэй үлүһүт буоларын оҕоҕутун уруугутун удьуоргутун тэнитээрин диэбиттэрэ ол оппиттэрэ алгыстарын биһиги маннык туох оҥостоммут сыал задача олохпутун барытын онно анаабыппыт дьону сэргэни оҕону урууну үөрэттэн бэйэбит идэбитинэн иккиэн учуталларбыт ол иһин оҕону иитиигэ үлэлээбит атак ол хас сааскытыгар ыал буолбуккутуй мен сүлбө үс саастаах этим иван афанасьевич буллаҕына сүлбө биэс саастаах этэ дастан холбоһорбутугар аны туран буллаҕына биһиэнэ студенный сылдьаммыт холбоспуппут икки сыл курдук табаарыстаспыппыт онтон дьэ чэ ыал болуха диэн сөбөнөн ыал болбуппут онтон бу ыал буолан барамыт оттон ол Туоха иккис бабытын булан манна туоха Аман Аахараҕа бу өнньүөс бөһүөлэгэр эмиэ оҥорбута Иван э бу Иван Афанасьевич аҕата Афанасий Павлович онно оҥороругар буоллаҕына атырдьах ыйын он тоҕус күнүгэр ити ровно икки сыспаһа тыры икки хонук иннигэр буолбута ол анньанан барыта биһэнэ чуолкай баҕайы чараҥы булбут сыбаайбабыт бөтүрүөк куйаһа күн буолбута Онтон манна ньүөскэ буоллаҕына иккис ыспааһыт кэмигэр буолбута. Ол ол оннук сыбаайбалаабыппытыгар дьэкиэс тылларын эппитин барытын толордубут. Ол курдук биһиги иккиэн үрдүк үөрэҕи бүтэрбиппит, оҕону иитэри диэн ылбыппыт уонна олохпутун барыттан оннон аатмын төрдүн икки сыл устата оҕону иитигэ үлэлээбитим Иван Афанасьевич отут икки сыл устата үлэлээтэ. Я кини уонна основном салайар үлэҕэ сырытта. Онтон туох миэнэ буллаҕына туох рядовой учетылын ахсаан ахсаан уруогар оҕолор ииттим, үөрэттим. Онтон оҕолор түөрт оҕону төрөттүбүт. Түөрт оҕолооххут да? Ииттибит, үөрэттэрдибит, киһи хараҥордубут, үлэһит буоллулар. Аҕыс Сиэднээхпит. Сиэднэрбит аҥаардара билигин уже үлэһиттэр, үрдүк үөрэҕи бары бүтэрдилэр, дипломированный үлэһиттэр боллулар. Онтон түөрт оҕо боллаана билигин студеннар үөрэхтэрин бүтэрэллэр чугаһаата. Өссө биһиги хос эбээ эһээ болон олоробут үс оҕоҕо. Онон олохпутун толору олордубут диибит.

төрөппүттэргиттэн премьер ылары эккин нарбыт да аҕа көлүөнэни куру көрө истэ сылдьарбиккин ийэҕин аҕаҕын эһэҕин эбэ холобура эһээлэрин эбээлэрин билин биһи оҕолорбут сиэннэрбит көрөллөр буолла уонна самое главное оҕо дьоллоох сааһа ааһар өскөтүн толору ийэҕэ аҕаҕа. Ийэ аҕа олох бэйэ-бэйэлэрин хайаан даҕаны убаастаһыахтаахтар. Дьиэҕэ аҕа баһылык хайаан даҕаны үрдүктүк тутуллуохтаах, аҕа аҕа оруола улахан буолуохтаах. Онон дьэ ону эдэр ыччат тутуһуон наада.

Ол хоругун ыйынан биирдэ кэлэр бала. Сайын устата холобура кини манна дойдутугар кэллэҕэ миэхэ биир суругу бэркэ була ыытыа. Мин кириэхэ бэркэ була биир суругу ыытарым кэллэҕинэ кэлэрэ буолуо. Оннук курдук. Сырбыккут тухары туох ыарахаттары көрсүбүккүтүй? Ыарахаттары ими көрүстэххитке. Мааллар булла. Ону хайдах? Олох эмиэ да чэпчикилээх, олох эмиэ да ыарахаттардаах, ону син биир бэйэ бэйэҕитин кытта маннык өйөһөн өйдөһөн өйдөһөн таһаарынар дита өссө туох диэн этиэххэ этэй билиҥҥи эдэрэлэргэр сүбэ туох диэни бэйэ бэйэлэрин эмиэ өйдөһөн өйөһөн аха били былыргылар этэллэргэр диэри сүүс сүүскититтэн өйөөн сүүс сааскыт эртиин отто сүүс таһааскыт тиийбэтэрбит хас сааскыт тиийэхпитигэр диэри үрдүк айыыларбыт хас үйэни биэрэл хас сылы биэрэллэргэр диэри олороргуттан бэйэ бэйэҕин кытта өйөһөн өйдөһөн биир санаанан оннук олорухана төһөнөн төһөнөн бары биир санаалаах биир өйдөөх бары биир санаанан олороҕун олоҕун чэпчэки болор

Оннук курдук эйэдэмнээхтик өйөһөн, өйдөһөн, биэһэн бэһис кылбытын аны хайын уже аны бес ый хаалла ди бес ыйынан биһиги биэһин биэс сыл бииргэ олорбут толоробут вот онон олохпутугар дьоллоохпут диэбит киһи орто дойдуга кэлбит анала диэн бэйэн аналгын көссүөхтээххин ол көссөн бараҥҥын тохон тапталгын харыстааҥҥын бүөбэйдээҥҥин эмиэ бэйи тоҕо курдук онтукайгын бүөбэйдээҥҥин олоххун бу дьоллоохтук олорорунан онон биһи толору дьоллоохтук олордубут диэн